Kelly. Joël.
Huet schonn eng Kéier een per SMS mat dir Schluss gemeet?
Dat ass eng gutt Fro. Ech mengen als Teenie, jo. Mee ech weess net ob ech dat géing onbedéngt sou zielen. A menge méi laange Bezéiungen, wou ech schonn e bësse méi al war, krut ech menge ech ëmmer nëmmen sou SMSen, wou ee vläicht scho mierkt, datt eppes net an der Rei ass. Mee Schluss gemeet elo nach net. An du? Also als Teenie och ganz sécher, woubäi ech déi Bezéiung och net wierklech géif sou als Bezéiung bezeechnen. Et war awer deemools trotzdem immens schlëmm. An, an méi Bezéiungen, wou ech vläicht scho e bësse méi räif a e bësse méi al war an déi aner Persoun och, eng Kéier sou per Messenger, woubäi sech dat och schonn länger ugekënnegt huet an och schonn enker sou face to face ugekënnegt hat. Dat heescht, ass net esou ganz aus dem Näischt komm, mä war trotzdem.

An Kelly, mir schwätzen haut iwwer. Wéi kann ee Schluss maachen? Well mir hate jo schonn eng Episod opgeholl zu wéini ee Schluss maache sollt oder wéini och net. An do si mer drop komm, dass et am Fong nach méi ze soe gëtt dozou. Ech hunn hei eng Fro stoen, nämlech, Wat fir Aarte vun Trennungen hu mir schonn eng Kéier erlieft? Wéi gesäit et aus? Also iwwer den SMS Messenger Schluss maachen hu mer jo elo scho geschwat. Dat ass eis allen zwee jo also schonn iergendwéi esou e bësse geschitt. Dann hat ech awer och Leit, déi sech face to face vu mir getrennt hunn an wou een jo méi oder wéineger esou en Trennungsgespréich hat. An dann gouf et och enker esou eng Ghosting-Geschicht, wou eng Persoun sech einfach net méi gemellt huet an ech mer geduecht hunn, ok, da waarden ech emol of an ech melle mech och net. An iergendwann hu mer eis géigesäiteg geghost gehat.
Dir hutt Äerch trennungsgeghost? Wow! Jo, ech sinn net immens stolz dorobber, dat dat esou geschitt ass, mee Irgendwann wär ech dann och einfach ze stolz fir mech enker ze mellen a fir ze soen, ech wëll lo richteg Schluss man an ech hunn iergendwéi geduecht, ok, et gouf scho ganz laang ganz vill Kommunikatiounsproblemer an där Bezéiung an et ass extrem typesch fir déi Bezéiung, dat dat esou geschitt ass an jo, also heiansdo, heiansdo passt déi Äert vun Trennung dann och zu deem wéi et laang Méint virdru war.
Jo, also am Endeffekt hunn ech mäi Fridden domadder gemeet an ech mer geduecht, okay, wann kee vun eis zwee d'Bedürfnis huet nach mat där anerer Persoun ze schwätzen, dann ass et halt esou, mee um keng immens gutt oder glorreich Manéier fir Schluss ze man, éierlech gesot. Jo, woubäi ech och soe muss, ech mengen esou Trennunge sinn oft Situatiounen wou een vläicht virun allem esou déi éischt Véier, fënnef, sechs Trennungen, déi ee mécht. Net déi Momenter, wou een am stolzesten op sech ass. Och wann ech dat elo sou a menger Geschicht kucken, sinn dat einfach schwiereg Situatiounen. Jo, dat ganz sécher. Also dat ass, dat ass ni einfach an dat ass ni flott fir Kee vun deenen zwee, och wann et meeschtens eng Persoun gëtt, déi méi verletzend ass wéi déi aner. Wat fir mech och eppes ass, wat wichteg ass unzëerkennen. Hues du nach aner Zorte vun Trennung erlieft? Jo.
Meng éischt a längste Bezéiung war iergendwann eng ferm Bezéiung. An do hu mer eis getrennt. Schonn och, well mer esou e bëssen ausernee gelieft hunn, mee och einfach, well ferm Bezéiunge schwiereg sinn an déi aner Persoun huet sech dann eng aner Persoun verléift an dat war dunn zimlech schmerzhaft an do hat ech schonn d'Gefill, dass ech éischter déi Persoun sinn, déi verlooss gëtt quasi fir eng aner Persoun. An dunn hat ech eng Bezéiung, wou mer eis wierklech scho méintelaang mega vill gestridden hunn a mega haart an esou all Dag eis an d'Hoer kritt hunn. An dunn si mer drop komm, okay, mir wëllen eis trennen an du ware mer allebéid mega erliichtert an hunn eis dann erëm anenee verléift. well einfach esou den Drock fort war vu mir mussen déi längerfristeg romantesch sexuell Bezéiung zoueneen iergendwéi hikréien. A wou deen Drock bis net méi do war, hu mer gemierkt, wéi frou mer am Fong matenee sinn an nach e puer mega schéin Méint matenee verbruecht. An dann ass déi Persoun souwisou och an eng aner Stad geplënnert. An dunn hat ech nach esou eng Trennungserfarung, wou d'Trennungsphas mega laang war. also wou mer am Fong ongeféier en halleft Joer eng gutt Bezéiung haten an dunn et ëmmer mega komplizéiert war a mer awer och vuneneen esou e bëssen ofhängeg waren. Also et war, falls ee vun iech Nolauschterer, innen eis éischt Episod gelauscht huet, géing ech soen, éischter esou eng codependent Bezéiung. Also ech fannen et interessant, wat s du virdru gesot hues, nämlech d'Trennunge sinn heiansdo esou de Reflet d'Spigelbild vun der Bezéiung, well do war och esou déi laang an ustrengend Trennungsphase an dass mer et net gepackt hunn eis ze trennen an et ëmmer erëm schwiereg war, wéi esou eng Wonn déi een ëmmer esou erëm nei opräisst quasi, mengen ech och esou e bëssen e Spigel vun der Dynamik déi mer an der Bezéiung haten an do hu mer dann am Endeffekt de Kontakt einfach missten ofbriechen an och ni méi opgeholl. Ah jo. Mir ass nach eppes agefall, dat, also esou wäert d'Gespréich nat, natierlech, soen ech elo, och face to face, dat war mat enger Persoun, mat där ech zesumme gewunnt hunn an halt och eng Zäit laang zesumme war. A mir hunn eis awer dunn och, also net ausernee gelieft, well et ass schwéier, wann een zesumme wunnt, mee iergendwann war halt déi, déi romantesch oder romantesch-sexuell Komponent net méi esou do. Mir waren just nach. hu just net zesumme gewunnt a ware just net matenee befrënnt. Ech soe lo just en ergänze fir sech natierlech, well dat wären, dat wär, also mir huet dat immens vill Spaass gemeet, mat där Persoun befrënnt ze sinn a mat där Persoun zesummen ze wunnen. Befrënnt si mer och ëmmer nach, mee mir wunnen net méi zesummen. Do wär déi Trennung da bësse sou, ok, mir unerkennen lo de Status quo, dee sech am Fong scho länger agenisst huet an dee scho länger sou ass, A mir mengen dat awer elo iergendwéi kloer, datt dat halt esou ass a. Schwätzen och e bëssen driwwer, wéi mer wëllen domadder ëmgoen a sou. An dat huet mer zwar ee Moment e bësse wéi gedoen, mä anersäits hunn ech awer geduecht, okay, dat ass elo am Fong gutt, datt alt einfach gekläert ass an datt ee weess, was Sache ist. An dono mengen ech, war do einfach méi entspaant erëm, fir zesummen ze wunnen a fir zesumme Saachen ze maachen, déi halt net romantesch-sexuell konnotéiert waren. Nice.
Ah, kléngt déck gutt. Jo, ech fannen, do gesäit een och, wéi ënnerschiddlech Trennunge sinn a wéi se duerno weiderginn. Also wat och Trennungen dann ausléisen. Ech fannen et am Fong cool, wann een dann an et packt, an eng aner Form vu Bezéiung iwwerzegoen oder genuch Interesse a Substanz do ass, fir kënnen déi Bezéiung iergendwéi weiderzeféieren op eng aner Aart a Weis. Mee heiansdo fannen ech et och mega schwéier, well also. Ech hat elo scho vun dräi Trennungen erzielt. Ech mengen, et ginn der esou véier a mengem Liewen, déi iergendwéi signifikant waren. An déi lescht, déi ech hat, do ware mer mega frou matenee, mega verléift. An du war et iergendwéi kuerz schwiereg an dunn ass meng Bezéiungspersoun einfach fortgelaf. Also Trennung war esou ee Gespréich, et geet net méi, ech kann net méi an zack, fort. So, obwuel mer am Fong esou eist Liewe grad mateneen gemerged haten op eng Aart a Weis. Oh. An dat war zimlech haart. Also, dass et jo och esou engersäits Trennungen gëtt, déi vläicht éischters esou e Fade out hunn oder e Fade into something new an dann Trennungen, déi esou e ganz klore Cut hunn. An dat war, mengen ech, déi éischt Kéier a mengem Liewen, dass ech dat esou erlieft hunn. Genau, an do war et dunn einfach op Grond vun der Tatsaach, wéi mer eis getrennt hunn, fir béid guer net méiglech, och wa mer ëmmer frou matenee sinn an Interesse uneneen hunn, prinzipiell do nach eng weider Form vu Bezéiung opzebauen. Haas du schonn eng Kéier esou eng Trennung, déi esou zack, mega séier komm ass? Op eng gewësse Manéier schonn, mee do gouf et awer dono nach esou een, zwee Kontaktversich, déi mer eis och, also hat mer eis am Fong esou eng Kontaktpaus ausgemeet. Mir kënnen dono nach e bësse méi driwwer schwätzen, wat dat ass an wat dat heescht. Do gouf et quasi esou e fixen Datum, wou mer gesot hunn, da schwätze mer erëm mateneen oder dann huele mer emol eng Kon Kontakt mateneen op an dat ass zimlech an d'Box gaangen. Also, et huet net, et huet net funktionéiert an dunn hu mer et am Fong och si gelooss. Also säitdeem gouf et net méi wierklech Kontakt. Jo, esou war dat zwar bei mir och, dass mer gesot hunn, okay, mir ginn eis elo zwee Méint Zäit an da schwätze mer nach eng Kéier an dann hate mer zwee, dräi Gespréicher an et ass erauskomm, dass et einfach net funktionéiert. Esou. Also et ass elo net esou, wéi wa mer eist Liewe matenee gemerged hätten an dann ass déi aner Persoun fortgelaf a mir hunn eis ni méi héieren. Also et gouf schonn nach esou e Versuch, gemeinsam ze verstoen, wat dat elo ass, mä dat ass och net esou gutt gaangen. Jo, wa mer esou bei Forme vun Trennunge sinn oder Aart a Weise fir sech ze trennen, ass mer och nach agefall esou toxesch Relatiounen, wou eng Persoun schlecht behandelt gëtt. Doriwwer hate mer jo e bëssen. driwwer geschwat an der éischter Episod, wou et mengen ech och relativ laang dauert fir sech dovunner ze léisen souzesoen an dorauser ze léisen. An eppes wat mer och schonn an der Episod virdru gesot haten ass, mir hunn elo méi iwwer esou sexuell romantesch Bezéiunge geschwat, mee dat gëllt natierlech genau esou wéi fir aner Forme vun Bezéiungen. also Frëndschaften, Frëndschaften plus zesumme wunnen etc etc. No komme mer sou bësse méi dozou, wéi kann ee sech dann trennen? Also mir hu schonn driwwer geschwat, per SMS. Dat, keng ähm, sou eng gutt Idee. Jo.
Ech hunn och sou bëssen aginn am Internet, how to break up an déi meescht Internetsäite soen, maach net Schluss per per SMS. Dat ass éischtens e bësse feig an zweetens, ne, wie wëll een dem Gespréich da wierklech aus dem Wee goen, wat do soll kommen? Meeschtens muss ee jo awer nach iergendwelch Saache klären. Dat ass einfach e Schock fir déi aner Persoun dann awer meeschtens, och wann ee sech schonn eppes geduecht huet oder och wann ee schonn iergendwéi d'Gefill hat, dat geet op een Enn zou. Dat ass awer ëmmer Besser mengen ech dat an engem perséinleche Gespréich ze maachen. Ech sou lo face to face, wann een natierlech an enger Fernbeziehung ass, ass et natierlech e bësse méi schwéier, da kann een vläicht och einfach en e Zoom maachen oder soss iergendwéi e Videocall, also dat een sech op d'mannst héiert a gesäit, mengen ech ass awer ëmmer e bësse besser wéi dat sou per SMS oder Messenger ze maachen. Jo, also wat ech sou an deenen Trennunge gemierkt hunn, ass dass verschidde Saache sech schonn besser per Text soe loossen. An do kann ee vläicht eng E-Mail hir schreift oder e Bréif oder och eng Sproochnoriicht un sech selwer oder eng SMS un sech selwer schreiwen, déi quasi sou en Hëllefsmëttel ass fir ze verstoen, wat wëll ech alles soen, wat muss vläicht och net onbedéngt gesot ginn, wat ee vläicht och virliese kann quasi, wann ee sech schwéier deet dat esou eleng quasi face to face to face ze maachen. Wou géings du da soe wär eng gutt Plaz fir sech ze trennen, wann een sech trëfft face to face? Ech géif elo soen, am beschten ass et eng eng neutral Plaz ze sichen, also engersäits neutral an deem Sënn, dass net mäin Doheem, dass net däin Doheem, also dat kann jo och geféierlech sinn, dat kann och iergendwéi einfach schwiereg sinn, an neutral awer vläicht och esou eng Plaz wou een net oft mat där Persoun war oder wou net eppes Wichteges geschitt ass, Also ech giff lo net onbedéngt op déi Plaz goen, wou ee sech déi éischt Kéier gekusst huet oder sou. Ja. Dat wier vläicht e bëssen komesch. Woubäi ech och schonn sou Saachen héieren hunn an dat och Leit schonn gutt domadder gaangen ass. Also sou, mir hunn deen an dee Park, wou et, wou dat an dat geschitt ass oder wou mer e wichtegt Gespréich haten a mir gi lo naankert dohi fir e wichtegt Gespréich ze hunn. Je nodeem wéi ee sech trennt a wéi gutt ee mat där Persoun ass, kann dat jo och iergendwéi, dat dat sech esou een sou mm. ofschléits an engem Krees. Ja, dat stëmmt.
Ja, wat de Park gesot hues, well also ech probéiere meeschtens spadséieren ze goen mat mhm. Leit, well ech fannen am Goe kann en och bësse besser schwätzen, muss en sech net die ganzen Zäit ukucken. An do bidden sech natierlech Parken un, well do sinn nach Bänke, wann en sech da wëll enke kurz hisetzen. An dat irgendwéi bësse méi roueg an net so hektesch wéi so an der Stad och. Ech fan et mëcht so bëssen en Ënnerscheed, ob ee weess, dat en sech trennt oder net. Also wann et Situatioun ass okay mir sinn eis allen zwee bewosst, et kënnt elo en Trennungsgespréich op eis zou, kann een sech dat och einfach ausmaachen, sou wou fills du dech am wuelste, wou net, soll mer fir d'éischt spadséiere goen an dann nach d'Optioun fir, ech weess net, an der Géigend vun engem doheem oder engem Café wou et roueg ass, fir eis e bëssen eranzesetzen, fir dat fäerdeg ze beschwätzen. Ech denken do kann ee sech gutt Saachen ausmaachen, wann et fir jidderee kloer ass, datt een elo dat Trennungsgespréich huet, oder vläicht ass et och dat zweet oder drëtt Trennungsgespréich, well heiansdo huet een der jo e puer. An dann ass et vläicht och eng gutt Idee, esou a Plazen ze goen an zesumme vläicht och do ze traueren, jee nodeems, wat fir eng Form vun Trennung et ass an ob dat vläicht och sech passend ufillt. An dann ginn et awer esou déi Trennungen, wou een selwer net weess, dass dat elo en Trennungsgespréich gëtt oder esou dat lescht Gespréich. An ech fannen, dann ass déi Plaz, wou dann déi aner Persoun sech vun engem getrennt huet, oft nach laang mat esou engem bësse komesche Gefill konnotéiert. Also ech weess, sou dat Gespréich, wou déi Persoun mech abrupt gedumpt huet, souzesoen, war och an engem Park a mir souzen do an dunn ware mer nach eppes iessen an ech war bis haut net an dee Restaurant iesse wou mer iesse waren, well ech einfach esou sinn, sou, och nee, iergendwéi. Genau, an ech denken, dass och mat Zäit een natierlech ëmmer kann op déi Plaze goen an ech fand iergendwéi witzeg, wann ech elo esou duerch d'Stad ginn, dass ech u mega villen Hausecker esou esou déi kleng Erënnerungen hunn iergendwéi. Ech weess och, dass dat oft e bëssen Zäit brauch, bis dass et sech esou méi neutral dann ufillt. Hues du esou Plazen, déi mat esou Trennunge beluecht sinn? Jo, eng oder zwou.
Also wou ech dann tatsächlich och net oft sinn, déi an der Géigend sinn, wou déi Persoun gewunnt huet an mhm. wou ech ma, wann ech haut dann zoufälleweis do laanscht fueren, ëmmer da denken, ah ja, dat ass hei. Mhm. Das komisch, wie dat dann heinsdo so bleibt und das auch komisch, dat et heinsdo och Beziehungen sinn, die am Fong gunnne so lang wären, die wo die Trennung dann einfach trotzdem ëmmer na mega wéi deet oder mhm. dat ëmmer nach so no halt. Mir das vielleicht och well den dann net op op der Plan ass, well den och sos keng Erinnerungen und die Platz ja. huet wie dat. Ne? Ja ja stëmmt an et kann och mega gutt sech ufillen déi Plaz no enger Zäit nei ze besetzen an vläicht och sech virzehuelen mat enger anerer Persoun dohinner ze goen an do eng schéin Zäit ze hunn oder do méi oft hin ze goen an dann gëtt dat och sou bëssen iwwerdeckt. Also ech denken et hänkt och dovunner of ob et eng Plaz ass déi een och gäre weider a sengem eegene Liewen hätt oder ob et vläicht och e bëssen egal ass. Hänkt och e bëssen esou vun der Art a Weis vu Plaz of, oder? Also ob et e Restaurant ass, ob et e Park ass, ob et. Ja, ja, ja. Eppes wat ech geléiert hunn no där enger Trennung, wou et sech relativ abrupt vu mir getrennt gouf, wat am Fong net déi Art a Weis ass wéi ech mech gären géing trennen, zumindest net wann een, also ech mengen et gi och Bezéiungen déi relativ kuerz daueren a wou kloer ass datt een net esou vill Commitment zueneen huet, mee a Bezéiungen wou wou ech schonn relativ vill Commitment an och d'Gefill hunn, dass ech nach eng Zäitche mat där Persoun zesumme sinn, wëll ech mech am Fong net esou abrupt trennen.
An dunn ass mer eppes opgefall, nämlech dass ee mat Bezéiungspersounen och kann driwwer schwätzen, wéi wëll ech mech am Fong trennen, an zwar zu Zäiten, wou et am Fong nach an der Bezéiung gutt leeft, driwwer ze schwätzen, okay, wat fir Trennungen hat ech schonn, Mhm. Wat war dorunner gutt, wat war dorunner net drut, wat wënschen ech mer, wann mir eis eng Kéier trennen? Well ech hunn dann och no där abrupter Trennung mat enger Bezéiungs vu Persoun vu mir driwwer geschwat, wéi wëlle mir am Fong, dass mir eis vuneneen trennen? Wat muss mer am Fong alles mateneen trennen? Wat hu mer alles zesummen? Genau, an dat war iergendwéi e mega gutt Gespréich. Ah ja, dat ja. ass mir bis so net agefall, dat dat kind mä ech fan dat eng de gut Idee. Also das net unbedingt dat aller angenehms Thema me das awer fleich cool fir so Sache schon mal geklärt ze hunn. Ja. Also gëtt jo och e Grund wie so Leiit wann se sech bestueden so ehe vertree gemerchen. also am Fong ass du bist wie dat och die materiell Sache schon mal geklärt hunn iert se dann iwwerhaapt sech bestueden, mee bon, meeschtens ass een do virdru jo schonn zesummen. Dat si vläicht och Saachen, an déi een da scho ka beschwätzen, well dat ass oft zimmlech schwéier dann esou. Bei mir war et eng Kéier, an dat hunn ech wierklech e relativ blöd Beispill fonnt, ass et ëm Sextoys gaang, esou, ween hëlt elo wat an a kanns du mir dat dann ofkafen oder du muss mir dat elo ofkafen. An dat war esou quasi dat alleréischt, wat um Ordre du jour stoung no Ech maache Schluss. Ja.
Mhm.
Und dat wär effektiv bësse so okay äh, verstinn dat dat dat äh, dat der Thema wichtig ass an dass mhm. dat wëlls klären mee äh, lass man vielleicht mal zwei Minuten Zeit fir irgendwie ha Gefiller ze ze hunn an an auszeliefen an äh, ze fillen iert man dann iwwer dat geschäftlecht schwätzen mé bon ja. wann en dat schon virdro klärt dann ass dat vielleicht gonne so déi schlechtsten Idee. Jo, an ech hunn och d'Gefill, dass bei deene meeschte vu mengen Trennungen awer nach esou eng Phas war vun, ech ginn dir deng Saachen erëm an du gëss mir meng Saachen erëm. Also, dass et schonn, a sief et nëmme e Plover, dass et einfach Saache ginn, déi vun der Bezéiungspersoun da bei engem ronderëm leien, déi ee kann oder vläicht och wëll Zréck ginn a Saachen, déi ee vläit och wëll zréck kréien. Ech hunn zum Beispill mäi Këssen zréck gefrot. Ech hat en ultra nice Këssen, wat ech eng Kéier matgeholl hunn, fir dann do och e Këssen ze hunn. An iergendwéi huet et sech weird ugefillt, dann esou eppes Perséinleches do ze loossen, wou vläit och dann aner oder zukünfteg Bezéiungspersounen a Gespusis drop schlofen. Et war esou, oh nee, ech hätt et gär erëm. Wat seet een dann bei esou engem Trennungsgespréich? Dat ass déi grouss Fro, oder? Jo. Wat, mengen ech, déi meescht Leit, an och ech, ëmmer da wësse wollt, wär esou, Wisou? Wisou wëlls de dech trennen? An ech fannen, do ass et wichteg, als déi Persoun, vun där sech getrennt gëtt, dat een dat halt och einfach unhëlt, déi Grënn, déi d'Persoune soen, an dann net ufänkt ze diskutéieren, well dat ass nu mol einfach, et geet einfach mol ëm Gefiller an net ëm iergendwéi E Logikrätsel, wat ee ka mat gudden Argumenter iergendwéi auserneen huelen an da soen, nee, dat ass awer net esou, well esou funktionéiere Gefiller halt net a sou funktionéiere Mënschen halt net. Jo, ech, also ech kennen déi Sich och vu mir, Wat ass geschitt? Firwat wëlls de dech trennen? Also ech sinn eng Persoun, déi am beschten alles méiglechst gutt versteet, bevir ech et ka verschaffen. Bei der abrupter Trennung hat ech mega wéineg Unhaltspunkter, Firwat wëlls du dech elo trennen? Ausser déi Gefiller, déi esou eriwwerkomm si vun der anerer Persoun, déi iergendwéi onkloer an ambivalent waren. An dowéinst hunn ech och relativ laang dru geknabbert un deem Punkt vu firwat hu mer eis getrennt oder gouf ech gedumpt, well ech laang verschidde Saache guer net novollzéie konnt an et och iergendwann de Fridde fanne muss mat der Tatsaach, dass déi aner Persoun et vläicht och net esou genau weess an dass een ni eng Äntwert dorobber wäerte kréien. So eng Trennung, op d'mannst eng esou, hat ech och, wou ech déi Grënn, déi mer gesot gi sinn, net verstanen hunn. An ech mengen, déi Persoun huet selwer och net ganz verstanen, wat se genau do géif domadder mengen. Mee dat ass dann einfach esou. Also do kann een dann net esou vill maachen. Do war och nach einfach e bëssen Distanz dozwëschen. Dat heescht, do wär et och schwéier gewiescht, fir sech iwwer de Wee ze lafen a mol eng Kéier ze schwätzen. Ass zwar dunn een, zweemol geschitt, mee et ass am Fong dann ni wierklech ëm dat Thema gaangen. An Irgendwann war et mer dunn och egal. Also yeah. dat ass halt dat ass dat gutt dorunner dat Zäit vergeet dee Sproch mat déi Zäit halt alle Wunden stëmmt zwar net yes. ganz méi ganz Viller dinn awer manner wéi no enger Zäit. Ja dat stëmmt.
Wou mer bei wéi doe sinn yeah. Ech hu meier opgeschriwen soll een éierlech sinn mat deem mhm. wat dee seet an deem wat deen zielt mee net verletzend ginn. An dat, mengen ech, ass scho wichteg. Dat ass natierlech net ëmmer einfach an heiansdo rutscht een engem Saache raus oder heiansdo, heiansdo ass een och verletzend, andeems een éierlech ass, ne, andeems een einfach seet, hei, esou an esou fillen ech mech an esou an esou mëss du, datt ech mech fillen an dat wëll ech net méi. An Duerfir wëll ech dat mer dat ophalen. An ne, oft geet et einfach ëm Charakterzich oder ëm wéi wéi een ass a wéi een säi Liewe lieft. An wann dat dann an Fro gestallt gëtt a wann dat esou gesot, dat ass fir mech esou e schlëmme Grond oder esou eng schlëmm Eigenschaft vun dir, datt ech mech wëll trennen oder eng vun deenen Eigenschaften, déi esou schlëmm ass, datt ech mech wëll trennen, da verletzt dat een natierlech a sengem Ënnerlechsten.
Mee wat ech domadder mengen, net verletzend ginn, ass sou absichtlech oder halt iergendwéi Leit beleidegen oder engem Saachen op de Kapp werfen oder halt Saachen erfannen a soen, du bass sou an sou schlëmm oder ech hat nach ni sou schlëmme Sex oder wa also ech sou lo iergendeppes, ne? Yeah. Dat si Saachen, déi een am beschten net sollt soen, och net am Affekt an an der Roserei, déi vläicht opkomme kann, wa sech vun engem getrennt gëtt. Jo, ech fannen, et ass sou e bëssen e Balanceakt tëschent engersäits d'Gefiller vun der anerer Persoun wouerhuelen, zum Beispill wann een déi Persoun ass déi sech trennt, och Grënn wann ee se weess soen, well ee weess datt dat der anerer Persoun vläicht gutt deet et ze verstoen an et nozevollzéien an ze verstoen wat geschitt souzesoen an awer net Saachen ze ëmgoen oder ze verschéinege fir keng Gefiller ze verletzen, well dat hunn ech alt och scho gemeet wann ech mech vu Leit getrennt hunn, datt ech dann esou e bëssen ëm de Bräi geschwat hunn, well ech mer geduecht hunn, Uff, dat ass awer verletzend, wann ech dat soen an dann awer eragekippt sinn an iergendwéi ass et awer onfair, dann net éierlech ze sinn. Sou, also heiansdo ass dat guer net esou einfach, deen, déi Balance do ze halen, fannen ech. Jo, ech ginn der Recht. Also ech hu mer hei och d'Fro gestallt, muss een ëmmer all Grond soen, deen ee fir sech selwer weess oder ass et vläicht besser, verschidde Saache fir sech ze behalen? An dat ass eppes, wat ee mengen ech selwer muss decidéieren a wou ee vläicht och dann an e puer Gespréicher herno réischt kann alles ënner ginn, ënner Gänseféissercher soen, wat de wierkleche Grond war oder wat, wat een halt beweegt huet,
well dat éischtens vläicht och ze vill ass an zweetens vläicht och dann einfach mega verletzend ass, fir Saachen ze soen, déi een zwar als Grond huet, mee déi där Persoun dann och net wierklech weiderhëllefen. Also wann ee mer seet, deng Aenfäerf ass esou ellen, datt ech net ka mat der zesumme sinn, doru kann ech halt näischt änneren.
Jo, ech denken dat ass och eppes wat een sech virdrun kann e bëssen ausmaachen, well wann ee weess dass een eng Persoun ass déi gäre méi Gespréicher dono hätt fir e kënne besser ze verstoen a fir Saache kënne nach gemeinsam ze verschaffen, dann ass dat sécher gutt am viraus ze soen wann een schonn e puer Trennungen hat. an déi Erfahrung gemeet huet, well ech weess, dass mir dat schonn gutt deet. Esou net dat Commitment vu mir probéieren awer erëm zesummen ze kommen, well dat kann heiansdo hannendru leiden. Do muss een dann éierlech mat sech selwer sinn, dass déi Gespréicher, déi een no der Trennung huet, net dofir sinn, fir erëm zesummen ze kommen oder fir erëm alles gutt ze man. Dat ass e bëssen eng Fal, an déi ee kann tappen. mir ze soen, hé, mir ass et wichteg, dass mer probéieren zesummen domadder ëmzegoen a vläicht och eng eng gemeinsam Geschicht vun eiser Bezéiung a vun eiser Trennungsgeschicht ze konstruéieren, well dat et méi einfach mécht mat verschiddenen Trennungen ofzeschléissen, wann een esou eng kohärent a verständlech Geschicht huet, an där een d'Saache verschafft huet. Mee heiansdo funktionéiert et och net, dat ze man. An dat ass och ok. Mee ech fannen also ee Virdeel vu vläicht och esou net-normative Virstellunge vu Bezéiungen an Trennungen ass och, dass ee kann dono Gespréicher driwwer hunn, wéi dat gelaf ass a wou ee ka vläicht och eppes draus léieren esou a sech fir sech eppes ka mathuelen, dass eng Trennung vläicht och, an och dat brauch natierlech Zäit, vläicht eppes ass, wou een Jo wat een och weider bruecht huet och wann et mega wéi gedoen huet. Jo ech fannen dat am Fong e wichtege Gedanken, also dat virun allem dat wat s de sees mat deen net normative Bléck op esou Bezéiungen. Et gëtt keen Script deem ee muss folge bei esou Bezéiungen. Et muss een net X oder Y oder Z maachen, mee et kann een dat mat sech a mat där Persoun ausmaachen. Et kann een doriwwer schwätze wéi een dat gestalte wëll an et kann een och doriwwer schwätze wéi een dann déi Bezéiung déi dono komme soll falls een dat wëll, wéi déi ausgesi soll. An do kann een dann och ëmmer erëm evaluéieren, ass dat gutt oder ass dat schlecht an wat wëll ech dovunner. Also et gëtt net de Schema X, an deen jiddweree erapasst an an deen all Bezéiung erapasst. An dat ass am Fong eppes, wat ech dann awer e bësse befreiend fannen, datt et halt och verschidden Aarte vu Schlussmaacher gëtt an halt och ganz vill verschidden Aarte vu wéi kann een donno nach mateneen ëmgeen gëtt an datt et halt vill ginn, déi am Endeffekt dann awer zimmlech cool sinn. Mhm. An heiansdo ginn et och Trennungen, déi zwar mega wéi dinn, wéi zum Beispill gëtt ee verlooss fir eng Persoun, dat ass bei mir och eng Kéier esou geschitt an dat war wierklech zimmlech schlëmm fir mech deemools. An déi Persoun war dann awer laang mat där Persoun, fir déi ech verlooss gi sinn, zesummen an hat esouguer e Kand mat deem. An do war ech dunn iergendwann esou geduecht, ok, am Fong war dat mega gutt, datt dat geschitt ass. Mhm, ja. Sou, well ech hat kee Kand mat där Persoun gewollt, déi ass offensichtlech ganz frou an där Situatioun, an där se grad ass. Sou, Ja. heiansdo dauert dat dann einfach fënnef, zéng Joer, bis ee mierkt, ok, dat war awer fir eppes gutt an Ja. ech ka mech iwwert dat freeën, wat déi Persoun elo huet. Dat ass halt och schéin, wann dat geet. Ech hätt elo nach e puer Froen, déi mer op der Séil brennen. Nämlech dat eent ass, Brauch et, wann ee sech getrennt huet, dono eng Kontaktpaus, zumindest eng kuerz oder vläicht och eng méi laang? Also brauch et esou eng Form vu clean cut vläicht och, wou ee sech kuerz guer net héiert? An déi zweet Fro ass, Wat ass mam Sex? Sollt een, wann ee sech trennt oder getrennt huet, nach Sex mat der anerer Persoun hunn, wat jo eng gewësse Form och vu Kontakt ass. Also ech fannen et passt bei d'Thema Kontaktpaus. Op jidde Fall passt dat beieneen. Also ech mengen iwwert déi Fro Sex mam Ex oder mat der Ex, do kinnte mer wahrscheinlech eng, zwou, dräi, véier Episode maachen. Mee ech giff awer fir d'éischt mol iwwert d'Kontaktpaus schwätzen, iert mer da bei de Sex kommen. Ech hu gemierkt, datt dat fir mech net onwichteg wär an deene meeschte Fäll vun Trennungen, fir esou eng Paus ze hunn. Deelweis hunn ech mer dat net selwer erausgesicht, mee déi aner Persoun huet gesot, ech wëll, datt mir dat maachen. An dat huet mir awer och zimlech gutt gedoen, well et mir erlaabt huet, erëm en eegene Mënsch ze ginn, deen op sech selwer gestallt ass an net just eng Hallschent ass vun enger Bezéiung, wou ech mech deemools dann oft gefillt huet. An oft fillt ee sech jo esou, wéi wann iergendwéi e Stéck vun engem erausgerappt gi wier oder esou. A fir déi Wonn ze heelen a vläicht och erëm selwer ze mierken, ok, wou ass den Zentrum vu mengem Universum a ronderëm wat dréint sech eigentlech meng Interessen an ronderëm wat dréint sech mäi Liewen, dat ass ganz gutt. Dat hänkt natierlech och ëmmer vun der Bezéiung of, déi een hat. Heiansdo ass een och selwer schonn relativ. Gutt zentréiert mat sech selwer an d'Bezéiung ass éischter esou en Add-on, dann ass dat vläicht net esou wichteg. Mee mir huet dat oft ganz gutt gedoen. An en anere Grond, an do kommen ech nach eng Kéier zréck op dee Punkt, datt et halt meeschtens eng Persoun gëtt, där et méi wéi deet. Do war ech halt och schonn an der Situatioun, datt ech verlooss gi sinn an déi Persoun dann einfach de Kontakt weidergefu ass wéi virdrun. Mhm. Also so, okay, mir sinn mega gut mat neen, ech zielen der alles aus mengem Liewen, äh, ech schécken der Nudes, ech zielen der mat wem ech lo irgend eppes hat mhm. an ech wär so äh, mir geet et mega schlecht an äh, ech si verlos ginn. Engersäits wëll ech net mat dir doriwwer schwätzen, well du wis mech verlos an anersäits Wëll ech awer och net wierklech nee soen, well ech, iergendwéi hänken ech jo nach an deem Kontakt an iergendwéi hunn ech jo nach e bëssen d'Gefill, et, et kinnt jo vläicht awer nach erëm gutt ginn oder iergendwéi du kinns deng Meenung nach eng Kéier änneren oder esou. An dat fannen ech immens geféierlech. Also do kann een an eng, an eng krass Ofhängegkeet iergendwéi kommen a sech selwer iergendwéi duerch dee Kontakt verletzen. An do géif ech dann wierklech wichteg fanne fir eng Kontaktpaus ze maachen. Also ech mengen, et muss een net vu Bezéiung zu Bezéiung A vun Trennung zu Trennung selwer kucken. Mee generell giff ech op jiddefalls ganz, ganz vill driwwer nodenken, ob dat net eng gutt Idee wier, fir dat eng, zwou Wochen oder een, zwee Méint ze maachen, je nodeem, wéi ee sech fillt. Wéi gesäis du dat? Ma d'selwecht. Ech fannen du hues dat mega gutt gesot. An ech géing do nach hinzufügen, dass een och eng Kontaktpaus sollt op Social Media maachen, wann een do verbonnen ass. Well ganz oft dann weider op, keng Ahnung, Instagram oder BeReal oder op wéi engem Social Media och ëmmer dat ass, d'Fotoe vun där anerer Persoun ze gesinn a wat se grad an hirem Liewe mécht, während een am Fong kee Kontakt huet. Ass meeschtens net esou gesond. Ass engersäits vläicht och eng Aart a Weis fir nach sou weider dru festzehalen oder verstäerkt och esou e bëssen déi Narrativer am eegene Kapp vun, ah déi Persoun brauch mech net, déi Persoun wëll mech net, si huet esou e schéint Liewen ouni mech etc. Oder et interpretéiert een an all Caption op Social Media iergendeppes eran, dass et eppes mat der Trennung ze dinn huet. En gros wat ech soe wëll, et verhält een sech oft an dem eegene Kapp, wann ee weider d'Social Media Saache vun der Ex-Persoun oder och vun de Frënn vun der Ex-Persoun sech vill ukuckt. Genau, an ech denken och dat hëlleft sech ze zentréieren, rëm bei sech zeréckzekommen, fir do net dann als Ersatzhandlung dann Social Media ze notzen. Jo, do stëmmen ech op jiddefalls zou. Dann hu mer elo nach de Sex mat der Ex-Persoun hei stoen.
Oder mat der nach net soon to be Ex-Persoun. Oh, oh, dat ass nach. Weess de, sou, sou wärend ee sech trennt. Ok, dat hat ech, mengen ech, nach net. Du schonn? Jo, ech menge schonn. Sou an där Bezéiung, wou mer sou laang gebraucht hunn, eis vuneneen ze léisen, war Sex schonn och eng Aart a Weis, jo, verschidde Aarte vun eiser Bezéiung auszeliewen, déi vläicht soss net esou gutt funktionéiert hunn, oder verschidde Saachen ze kompenséieren, oder och eng Aart a Weis, fir sech awer trotzdeem weiderhi verbonnen ze spieren. Genau, a ganz oft hunn ech och d'Erfarung gemeet an och vun anere Leit héieren, dass wann d'Bezéiung net méi esou gutt funktionéiert an de Sex awer nach mega gutt ass an dat déck gutt funktionéiert, dat och, jo, eng Aart a Weis ass, fir un ee weider festzehalen. Oder deet engem schwéier mécht, dann ze soen, nee mir trennen eis wierklech. Ech hunn och scho vu Leit héieren, déi gesot hunn, dee Sex war mega wichteg, fir nach eng leschte Kéier sech sou verbonnen ze spieren an, weess du, sou et Gefill ze hunn, ok, ech weess elo, dass et déi leschte Kéier ass. An dat dann iergendwéi mega bedeutsam. ass an iergendwéi d'Trennung virubréngt. Genau, dat erënnert mech esou e bëssen un, et gëtt e Buch, wat ech relativ gären weiderempfeelen, wann et ëm Bezéiunge geet, vum Emily Nagoski, Come As You Are, an hatt nennt déi Form vu Sex, Sex that moves the plot along oder Sex that advances the plot, also quasi Sex, deen och een iergendwéi weiderbréngt esou an der Bezéiung. An ech denken, dat kann och schéin sinn. Also dat hunn ech bis elo nach net erlieft, mee et war éischter esou Sex, dee d'Weidergoe vun der Geschicht an eng Trennung éischter verzögert huet. Jo, ech mengen, do muss ee mat sech selwer a mat der anerer Persoun kucken, wat sech gutt ufillt a wat nach méiglech ass. An halt och éierlech mat sech selwer sinn, wisou een dee Sex huet a wat fir ee Grond een dohannert gesäit. Also ech kann man dat duerchaus virstellen, dat dat immens schéi ka sinn, wierklech sou ze soen, okay, et gëtt lo eng eng leschte Kéier zesummen mm. an dann ass halt Schluss. Ech kann man virstellen, dat dat et halt einfach enker fir mi schwéier mëcht, fir dann wierklech ze soen, okay, lo ass et halt ja. riwer. Ech denke wat mega wichteg ass, ass dass béid Dir dat selwecht wëllen. Well ech mhm. denke komplizéiert gëtt et, wann eng Persoun so ass, ah okay, dat sou déi lescht Kéier, wou mer Sex hunn, ech genéissen dat lo nach eng Kéier an dann ass et riwwer an ech weess, dass et riwwer ass an dat ass komplett och op eng aner Weis ok fir mech an déi anere Persoun denkt, ah nee, mee dat ass eng Aart a Weis wéi ech mech erëm un déi aner Persoun ka bannen an da komme mer vläicht erëm zesummen. An ech mengen dat ass do wou et wou et komplizéiert gëtt. Also vläicht lount et sech och e bëssen driwwer ze schwätzen, firwat een dee Sex hat oder wëll hunn an do op der selwechter Säit iergendwéi ze stoen, well soss kann et vläicht verletzend ginn. An da kann et jo sinn, dat ee sech decidéiert, dat een eng. Frëndschafts plus oder einfach eng Stimmt, ja. aner Form vu sexuell Bezéiung wëll weiderféieren an awer nëmme wëll romantesch mateneen zesumme sinn. Dat sinn jo och Méiglechkeeten, déi bestinn. Mega. Dann si mer natierlech iergendwann getrennt. Mir haten Sex oder och net. Mir hunn eng Kontaktpaus ausgemeet oder och net. An dann sëtzt een leng do an huet een Liebeskummer. An do kinnt mer elo ganz vill driwwer schwätzen, wat een kinnt maachen, wann een Liebeskummer huet. Mee mir hunn eis geduecht, mir giffen dat kondenséieren an eng Rubrik.
Yes, ech maachen am Mäerz eng kleng Rubrik do driwwer. Kuerz gefaasst géing ech soen, dass sou Trennungserfahrungen, Oft och esou Saachen aus der Vergaangenheet nach mat eropbrénge vu vergaangenen Trennungserfarungen a wann ee sech schwéier deet mam Libeskummer ëmzegoen, dass ee sech och einfach kann professionell Hëllef siche fir mat där Trennung ëmzegoen. An ech aus menger eegener Erfarung weess och, dass wann ech an Therapie gaange sinn, huet et mer dat mega gehollef och Saachen ze verschaffen eleng, wann net duergaangen ass, mat mir selwer, mat Friends driwwer ze schwätzen. An den zweete Punkt ass, Bei Libeskummer ass et gutt, ënnerschiddlech Strategien ze hunn, déi een ofwiesselnd mécht. Ech soen zu Leit a menge Workshops oft, et soll een esou eng Libeskummer-Melodie spillen an all Strategie ass eng aner Tast, zum Beispill sech oflenken, Sport maachen, kräischen, Frënn gesinn, eppes Guddes kachen, Etc an net ëmmer op déi selwecht Tast drécken, mee sou probéieren déi ofzewiesselen an eng kleng Melodie ze spillen. Voilà, esou vill zu Liebeskummer, méi dozou an der Rubrik. A dann ass eis nach agefall, wann der méi wëllt zum Thema Frëndschaften nom Schluss maachen, Héieren, da kënnt der eng Episod dozou lauschteren, déi mer schonn opgeholl hunn, nämlech. Dat ass d'Episod Nummer 32, Frëndschaft no Trennung. An dann hu mer eis nach geduecht, am Fong misst een och e bëssen iwwer On-Off-Bezéiunge schwätzen, also Bezéiunge wou ee sech getrennt huet an dann erëm zesumme komm ass a wéini dat funktionéiert oder och net funktionéiert. Joël, vläicht huele mer dozou jo nach eng Kéiers op, ech géing et cool fannen. Jo, muss mer nach iwwerleeën, ob mer dat hikréien. Mhm.
An Tëschenzäit kënnt der vun engem anere Podcast iech och eppes dozou ulauschteren, well ech hunn an der Lescht e bësse méi de Podcast Safe Word gelauschtert, deen ech zimmlech cool fannen. Si hunn och esou eng méi perséinlech Approche, et sinn esou zwee Sexualtherapeut, innen, déi do matenee schwätzen. An déi Episod, op déi ech grad verweisen, ass d'Episod Nummer 8, déi heescht Breaking Up, Getting Back Together and Everything in Between. De Podcast ass op Englesch. Voilà. Deen verlinken mer dann an de Shownotes, wéi all déi aner Saachen, iwwer déi mer elo geschwat hunn, déi mer iech recommandéieren. Ok, ech mengen, et ass Zäit, datt mir eis elo trennen, op d'mannst temporär, vuneneen a vun eisen Nolauschtererinnen.
Yes. Dat ass och wichteg, fir datt mer dono erëm gutt zesummefannen. Jo, vill Courage bei ären Trennungen an jo, e schéinen Dag Owend, Moien, Mëtten, je nodeems wien Dir dat lauschtert. Jo, a wann da grad duerch eng Trennung gitt, vill Kraaft Iech fir dat duerchzestoen a mir héieren eis geschwënn erëm. An elo kënnt och nach eng Rubrik. Ciao. Ciao.
How-to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
How to How to be a trans ally Een Ally, also een Alliéierten oder Verbündeten, ass eng Persoun, déi sech engagéiert fir eng bestëmmte Grupp vu Persounen do ze sinn an se ze ënnerstëtzen. Du wëlls eppes ginn, net eppes ewechhuelen. Du wëlls Transpersoune schützen, hir Stëmmen an hir Rechter stäerken an d'Transcommunautéit valoriséieren. Falls du tolerant bass an der Meenung bass, dass all Mënsch Rechter huet an ee fräit Liewe féiere kann, egal wéi ee sech gendert oder identifizéiert, da bass du en Trans Ally. An dëser Rubrik ginn ech op e puer Punkten an, déi engem hëllefe kënnen, ee gudden Ally ze sinn. sech ze engagéieren, eppes ze ginn, ouni der Community eppes wech ze huelen oder ze imposéieren. Schrëtt 1, Educéier dech an se virwëtzeg. Fir een trans an net-binären Ally ze sinn, ass et wichteg ze wëssen, wat et heescht trans oder net-binär ze sinn, wat Gender Identity ass an wat Gender Expression ass. Hei kanns du dech zum Beispill informéieren, wat den Ënnerscheed tëschent Sex an Gender ass an firwat dëse wichteg ass. Wann s du dech selwer informéiers a Bescheed weess, hëls du der betraffener Persoun den Drock of, sech ëmmer an ëmmer erëm erklären ze missen. Ëmmer erëm op déi nämmlecht Froen ze äntwerten, kann frustréierend an ermiddegend sinn an et ass net hinnen hir Aufgab, dëst ze maachen. Méi zu deenen Themen fënns de online an eisen Episoden a Rubriken an an de Links bei der Rubrik. Schrëtt zwee, Respektéier der Persoun hiren Numm an hir Pronomen. Een beim richtegen Numm ze nennen an ze genderen ass net nëmme respektvoll, mee hëlleft der Persoun och hir Identitéit ze liewen an doran bestätegt ze sinn. Du kanns dech mat denge Pronome virstellen an déi aner Persoun froen, wat där hir Pronome sinn. Et ass och ok, sech net labelen ze wëllen a keng Pronomen ze benotzen. Schrëtt 3, Out net eng aner Persoun. Et ass net, well een dir gesot huet, dass déi trans sinn, dass du dëst all denge Kollegen, der Nopesch an dem Bäcker weidererziele solls. Dovun ofgesinn, dass dëst fir d'Persoun geféierlech ka sinn, ass et och einfach respektlos. Loosst der Persoun Zäit an d'Plaz hir Geschicht ze zielen an dat Thema sou unzeschwätzen, wéi déi et fir richteg fannen. Schrëtt 4, Respektéier d'Privatsphär. Als Ally muss de net alles wëssen. Et gëtt der net Recht, invasiv a privat Froen ze stellen, déi dech näischt uginn. Du dierfs virwëlzeg sinn, mee sief respektvoll. Sief och gedëlleg a begleet d'Persoun op hirem Wee, seng Identitéit ze fannen. Schrëtt 5, Engagéier dech a setz dech géint transphobesch Ëmstänn an. Als Ally däerfs de an solls de eppes soen, wanns de transphobesch an verletzend Kommentarer oder Witzer héiers. Du kanns dech och asetzen fir dass deng Schoul oder Aarbechtsplaz méi inklusiv gëtt, zum Beispill an deems et genderneutral Toilette ginn. Du kanns och genderneutral Sprooch benotzen an Persoun oder Mënsch aplaz vu Fra oder Mann soen. Schrëtt 6, Et ass ok Feeler ze maachen. Keen ass perfekt an et ka schwéier sinn eng Persoun déi's de scho laang kenns elo bei engem aneren Numm ze nennen. Heiansdo rutschs de vläicht aus, du hëls déi falsch Pronomen oder sees eppes wat net respektvoll ass. Dëst kënnt vir. Entschëlleg dech dono a lauschter no an sief oppen, du kanns ëmmer dobäi léieren. Probéier ze verstoen, firwat et der Persoun wichteg ass, ee bestëmmten Numm ze benotzen, wéi déi sech fillen a wéi se et erliewen. Looss der Persoun Plaz, sech auszedrécken, ouni datt s du ze vill Plaz anhëls oder dech erkläers. Du wëlls een Ally sinn, mee net dech der Kultur appropriéieren. Dat heescht, kopéier net der Persoun hire Stil an respektéier Trans Spaces, déi fir trans Persoune sinn. Mat dëse Schrëtt kanns du zu engem Ally ginn, zu enger Persoun, bei där ee sech sécher fillt. Du kanns trans Persoune schützen, hir Stëmmen an hir Rechter stäerken a se valoriséieren. Weis, dass de probéiers an dass et der wichteg ass, dass de nolauschters an ënnerstëtz. Genau dorop kënnt et un.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara Punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi sex op Facebook,